Bore da, Alwyn. Bore da, Dylan.
Gwaethon ni, pa heriau chi wedi wynebu yn ystod y flwyddyn ddiwetha?
Wel, yr her mwyaf fi'n credu, Dylan, oedd y nosweth cynta. Ddim yn gwybod beth i wneud pan dath Boris ar y teledu i weud wrthon ni gyd bod y cwbl yn cau. So, oedd popeth yn barod yn neb bore ar ôl ni, oedd bobl wedi archebu stwff, so oedd eisiau mynd mas. Ddim yn gwybod beth i wneud. Unwaith wedodd Boris bod ni'n cau, nôl i'r siop a ffono'r cwsmeriaid i weld beth o'n nhw moyn neud. Wedyn y rhai o'n nhw moyn y pethau i gael ei ddod i'r tŷ, so penderfynon ni i fynd mas ar pethau ar noswaith ni. Benni tua cwarter i ddeuddeg. Wedyn, bore ar ôl ni, ddim yn gwybod beth i'n ei nawr, cos o'n i'n gallu gweld bod bobl moyn mm. um, freezers a'r wel, yn teledu, ond mwy o freezers a washing machines, beth oedd eisiau yn ofnadwy o'r tŷ. Wedyn, um, nyrs o gyfyrddin yn ffono yma a holi am peiriant golchi. Ond ni'n gwybod beth i wneud, so dyma ni'n ffono Ben Lake i holi ddo fe beth, beth lle ni'n ei ben. A dyma Ben mynd yn ôl mewn rhyw awr a hanner i'n nhwar a gweud, Yy, fel hyn mae, gallu mynd mas ar pethach i'r drws tŷ bobl. Dim i mewn, mynd lan i'r drws tŷ bobl. A felny fuodd hi wedyn i'r siop 'ma, mynd â pethach mas, hyd yn oed heddi, mynd â stwff i'r drws tai bobl. Ond mae'n rhyfedd meddwl bod y siop 'ma wedi bod ar gau am gyhyd yn ystod y flwyddyn, yndyw e? Mae e'n dachre a stopo, a dachre a stopo, a wedyn nenne goffod gwitho rownd bopeth a dod i ben ai, achos ma' bobol yn yn cysmeried da iawn 'da ni yn yn do' nôl a nôl a nôl a ffono'r siop a myn' ar y we a a bopeth yn mynd yn yn yn 'i flan, do. Achos ma' llawer o bethe chi'n werthu yn nwydde hanfodol. Wel yr un, bydde, bydde dy degil di'n torri lawr, neu dy dwster di, neu dy peren golchi, neu fel oedd un person yn insulin yn y ffridge. Hmm. Wel, beth o'n nhw'n gwneud? O'n nhw'n ffono ma, a ni'n mynd ag eferyn i'r drws.
So, beth arall sydd wedi newid yn dy fywyd di ac yn, yn, neu yn y busnes yn ystod y flwyddyn?
Wel, y busnes, um, yr bethach y PPE yma, a'r golchi'r dwylo hyd o hyd o hyd, masks, Ddim yn gwybod yn iawn pwy fi'n siarad am beth waith, ond dod i ben na i fyny. Bywyd personol, lle gael mwy o amser gytre yn yr ardd, a bod gyda'r teulu, a ie, yeah, pethau fel
Wyt ti wedi dysgu rhywbeth newydd yn ystod y flwyddyn? Wel, ydw.
Bod pob, bod ardal fel Llambed yn bwysig iawn i ni'n gilydd. A fi'n teimlo bod pob un wedi, fi wedi gweld yna lot o bobl newydd yn dod to ni. Le ni wedi gweld nhw blaen, ond nhw'n byw yn yr ardal. A meddwl, hwnna neis, mae ma bobl newydd fel yna. So sy'n dim drwg i gyd felly? Dim drwg i gyd, ond fi'n yn deall bod bobl mas yna, mae wedi bod yn ofnadwy iddyn nhw, a mae dal yn ofnadwy iddyn nhw. A mae'n dweud trenu ofnadwy dros bobl, a i ni mae helpu. Rwy'n ymrwy'n. Felly, os oes rhywun am rhywbeth hanfodol o'r siop, Alwyn, beth dylen nhw fod yn wneud? Ffono, neu mynd ar Facebook, neu dod i'r drws dydd Llun, dydd Mercher, dydd Gwener o naw i dîm.
Iawn, diolch i ti am dy amser.
Diolch i ti, Dylan.